Señor Presidente, sigur nos ta contento cu e presentacion cu Algemene Rekenkamer, Controlaria General, a duna, pasobra e ta duna si e cuadro di con importante Parlamento ta den su funcionamento democratico pa nos por mira. Sigur den e cuadro di e presentacion y ta un peticion tambe basa riba mocion di Parlamento pa cu nos por a yega na e investigacion aki anto bo ta mira. su forsa y hasta con por a sigui despues dos termino di investigacion. Laga nos bisa asina pa bo por a mira e diferencianan cu a sucede sigur di dos mil diesun pa dos mil diescinco y dos mil diesseis pa dos mil diesnuebe. Anto tin asina tanto cosnan toch den e desaroyo importante cu nos ta papia riba dje aki cu ta e asunto di. Consultantnan, adviesbureaus. Ami mes prome cu mi ta den Parlamento como parlamentario si ta un di mi como empresario tabata un di mi trabao dus mi ta compronde hopi bia pero no pa gobierno kimen mi no tabata tin ese pero mi ta compronde hopi bia si con e proceso aki ta cana to bo ta mira cu tin diferente grado y companianan cu ta ser considera adviesbureaus y hopi bia bo tin cu mira e diferencia den esaki, anto naturalmente den e cuadro aki ora nos ta atende riba transparencia di maneho financiero cu e administracion aki ta un cos cu bo mester por mira mucho mas dilanti. Preparando pa e reunion djawe y sigur prome cu e preguntanan cu mi tin pa Algemene Rekenkamer mi a bay wak algun cos cu ta sosode tambe den Reino. Anto enan e Nederlandse School voor Openbaar Bestuur ta considera hasta cu e uso cu overheid ta haci riba consultancy expertise ta manera Staatsgreep van de zesde macht. Un Eerste Kamerlid, Jos van der Lans, a skibi tokante di e ròl masha grandi ku e eksterne adviseursnan tin riba overheid. Anto dikon nan ta hasi uso di dje i ku por ehèmpel e diskushon aki òf un investigashon asina aki na Hulanda no ta un kos komun, pero si por ehèmpel ora bo ta papia na Fransia, Italia, E comunidad mes tambe ta sinti cu, hey, nos mester tin mas mas transparencia riba e proceso con e ta cana. Y sigur ora cu, sigur na dos mil diesnuebe na Hulanda tin un Roemernorm, nan ta yama, anto na dos mil diesnuebe nan a overschrijdt esaki, pero nunca no a bira un issue grandi, nan a overschrijdt e, anto eynan ta bone e richtlijn caminda cu maximal tin procent van hun personeelskosten mag aan de externe bureaus besteed worden. Ke men den e kuadro ei bo ta mira kon importante nos tin ku nota e kalidat ku loke nos ta papia di externe bureaus, consultancy etc. Tumando nota sigur riba e. E investigashon ku Algemene Rekenkamer a hasi tin algun preguntanan sigur pa ku e kuadro di transparensia pasobra ami ke mira esaki muchu mas ferviente dilanti i ku ta yuda desaroyo di e pais aki i sigur ora nos ta papia di maneho finansiero tin kosnan ku tin ku tene kuenta kuné den e den e investigashon Algemene Rekenkamer a tene kuenta ku e senario di vrinchas politik ku ta sosodé den konseldennan, tambe ku por ehèmpel bo ta hañá bo semper bai ku e mesun tipo di konseldennan ta keda aparesé i ku dor ku no tin e e e nan sta yama e verantwoording, mi ta buska e palabra na Papiamentu pero e ku nan ta duna e e Echo cu locual cu na paso e ta mucho mas grandi cu e verantwoording no ta bini cla, no ta bin duidelijk sigur door di e regelingnan cu nos tin. Anto bo tin un regeling bieuw di Antillas pero bo tin tambe un uno nobo. Den e gabinete actual a bini cu un scenario di solucion, por ehempel, cu ta amplia. Kabinet Medewerkers di sinku pa shete nto bisando ku esaki lo por ta un solushon pa baha baha uso di consultant. Algemene Rekenkamer ta kere esaki ta algu ku lo yuda di bèrdat òf ku mirando den e senario. Un di e otro pregunta ku mi tin ta foral mirando ku den e aparato hopi bia bo ta tende hende ta. Ta bisa ku pakiko mester di consultant si bo tin bo aparato públiko. Dus, hopi bia e konosementu ku ta duna hendenan i hendenan ku ta sali for dje aparato mes ta bai bira consultant, anto nan ta hire nan mes bèk pa medi di e advisbureausnan aki. Dus. Ku ku e konstrukshonnan ei tambe ta algu ku a ser mirá den e investigashon aki, pasobra e ta hopi importante. Un di e kosnan ku tambe mi ta sinti falta di dje hopi bia ta kon nos ta midi e integridat di consultantnan, pasobra ta midi si ta screen. Ministernan ta eksigi sigur pueblo su rosea ta riba e politikonan, pero hopi bia bo no ta mira e integridad, e gedragsregels ku ta ser poné stipulá pa consultantnan. Pasobra nan tambe hopi bia den den kasonan i nos ta papia por ta kompania, regspersoon, pero hopi bia tras di e regspersoonnan ke tin hende, anto nan tambe ta pasa senarionan ku bo ta bisa, Hm. Anto awe bo tin overheidsgeld, sèn di di presupuesto di pais, ta bai na e consultantnan aki pasobra kisas nan tin un experticio ku ta serbi sa riba òf nan ta un inhouddeskundige riba cierto dosie, pero ora mi mira e resultado por ehèmpel di e investigashon aki bo ta mira atrobe ku bo no por No tin e verantwoorden ke men no ta karga ku bo ta sinti e peso di kon mi ta pone e ekstern birousnan ke funshoná. E otro kos ku lo mi ta interesá di mira pasobra di mes nos no sa, pasobra e investigashon a konta te dos mil diesnuebe, pero ku. Algu ku si nos no a mira e aanbevelingnan ku a ser, e rekomendashonnan ku a sali di e rapòrt ainda denter den akshon i a spera sigur ku e minister, foral esnan ku a sali pa minister di Finansas, e Ministerio di Finanzas, kaminda ku e prosedura di e AO etc. Por por ser apliká no a no a kana ainda, pero tambe e importansha di kon Parlamento. Tin cu pidi un raport regular na Minister di Finanzas pa por sigur controla esaki mucho mas miho, no ta un cos cu ta sosode. Mi ta kere cu ta importante pa wak y den e otro punto cu mi tabata kere sa, pasobra. Mi a bin tuma nota ku tin mas hopi konstrukshonnan ta sosodé tambe di otro forma. Anto mi ta kere ku ta e periodo ki so tin periodo promé tambe i nan ta mir'é ku por ehèmpel bo ta usa un SOAB pa paga konsultentnan di den ministerio. Dus bo ta bo ta omzeil E reglamentu i maneho di consultant of di maneho di consultant. Anto ki efecto esaki tin por ehempel den un investigashon asina aki ta un cos cu Algemene Rekenkamer ta a tene cuenta cune of a mira pasobra ora bo mira den e totalidad e miyonan cu ta ser inverti anto trobe un consultant ta cobra pa ora tin tin cuadronan cu den Gobierno bo tene stipula pero Ora ku nan ta bini di otro, ku tin omzeilingnan di otro organisashonnan ku ta paga esei, bo no tin kisas bist riba dje, pero riba presupuesto si nos ta mira kuantu sèn ta bai na e organisashon. Dus, ku bo tin ku mira e resultado di esaki. Anto mi ta hañ'é importante pasobra si bo no ta fásil pa bo bisa ku bo ta depolitisá un dosié, Pasobra e no ta, bo ta lagu'é parse neutral, si tambe e investigashon di e Staatsgreep van Desastre mag ta bisa ku bo ta ku bo ta manda un konseho di un ekstern birou, anto esei ta parse mas neutral, pero no nesesariamente esei ta nifiká e kaso. I e último pregunta ku mi tin pa promé tanda ta ku si Algemene Rekenkamer a tene kuenta ku e verschelnan ku tin den OVO, Na momento cu ta trata e investigacion riba consultantnan. Mi ta lagu'e te aki, anto nos ta spera e contesta di prome tanda y despues nos ta wak den segundo tanda con nos ta sigui. Masha masha danki. Danki, señor Mercelina. Mi ta pasa palabra pa.